יעדן טאג צענדליגער טויזנטער מענטשן, ער האט געזען אלטע אויף איין זייט, פרויען אויף איין זייט, קינדער אויף איין זייט, און געזונטע פרויען אדער געזונטע מענער, דארף מען דאך אויך האבן ארבעטער, זאלן מאכן, העלפן די מלחמה זאל אנגיין. זעט מען ווי א ווי א אין לאגער ווי א פרוי האט געבוירן א קינד און זי האט נישט קיין אנדערע דאגות זי זוכט נאר א מעסער מוהרא ש האט עס פארציילט ביי א פאריאר ביי די ברית כאפט א מעסער און זי האט געפארן פאר נאציס וואס מגייט שיס מיך איך וויל מיין קינד זאל זיין געמאלעט און געמאלעט דאס קינד כ'ווייס נישט א פרוי קען מאלן און צו די מילה געווען אזוי ווי עס דארף צו זיין אבער

און ער געט שכר פאר יעדע גוטע זאך וואס א מענטש טוט, און ער געט א עונש פאר יעדע שלעכטע זאך וואס א מענטש טוט, און מען קען תשובה טון, איז א גרויסע רחמים האט ער באשאפן א זאך וואס הייסט תשובה, אז א מענטש קען תשובה טון, און די אלע וואס פירן זיך פשוט, פשוט, פשוט, וואס, אנשטאט צו גיין גריבלען און גריבלען און גריבלען וואס איז געווען און וואס איז גע, גריבלען און גריבלען און ליינען און ליינען און ליינען, דו כאפסט נישט, דו ווערסט אריינגע, אריינגעטרעפט אין דעם, ווערסט אריינגעטרעפט, מען רש שרייבט אז א שרייבער. די אלע שרייבער, די משכילים, א שרייבער איז אזוי ווי א שפינעוועבעכץ. א שפינעוועבעכץ. עס קענסט זען דא אין קעמפ. זייער אינטערעסאנט. סתם אין יעדע באנגעלאו, יעדע פלאץ איז דא שפינעוועבעכץ. קומט א קליינע ספיידער, שפייט אויס פון זיין מויל וועבעכץ, און ער מאכט פון דעם ליינס. אזעלכע קלעבעדיגע ליינס. כאפט זיך אן א פליג, און ווי מער ער וויל זיך ארום, איז ער שוין אינעווענדיג, קומט שנעל צו קריכן די ספיידער, גיט אים א שטעך אין קאפ, ציט ארויס די מח, און שוין. און ער ווערט גרעסער, יעצט מאכט ער שוין א גרעסערע וועב, און און כאפט זיך אריין א פליג, דאס איז א צייטונג שרייבער, ער שרייבט און מענטשן ליינען עס, און מענטשן ווערן אריינגעכאפט בלא בלא כוונה, ער איז שוין אינעווענדיג, ער קען שוין נישט ארויסקומען פון דעם, ער ציט אים ארויס די מח, ער לאזט אים שוין נישט טראכטן, ווייל דו טראכסט וואס איך טראכט, ווען מען ליינט, וואס מען ליינט דאס בלייבט אין קאפ, דאס איז, איך האלט אזוי, איך האלט אזוי, פרעג א מענטש, וואס זאגסטו וועגן וועגן די ריינע. שלום, דו ווייסט פון די אחריות צו זאגן? דו גולם קלאץ, בחורים רעדן, דו זאגסט נאך דעם, דעם, דעם מיינונג? דו ווייסט נישט גארנישט, דו ווייסט נישט גארנישט, דו זאגסט נאך וואס איך האב אויך געליינט. וואס זאגסטו וועגן, וועגן דאנעלד טראמפ לויפט פאר פרעזידענט? הא! אזאנס? וואס זאגסטו אזאך? וועם האסטו עס נאכגעזאגט? וועמענס גוט? וואס איז דיין מיינונג? פארוואס זאל ער נישט לויפן אויף פרעזידענט? וואס האסטו וואס גייט דיך אן? האט נישט קיינער נישט קיין מיינונג דא אפילו. דו ליינסט איינעם, דו הערסט איינעם און דו זאגסט אים נאך. יענער האט דיך אריינגעכאפט. יענער יענער דו ביסט דו ביסט ביי יענע ספיידער וועב. איך בין אין די ספיידער וועב אריינגעכאפט. נו, צוויי ספיידערס קריכן זיך ארום ווער זיי קריגן זיך ארום ווער זיי קען בעסער ארויסציען מח פון מענ. דו האסט א געלע ספיידער געכאפט. איך האב א רויטע רויטע ספיידער געכאפט. די מח ווערט אויסגעריסן. וועגן דעם טאר מען נישט ליינען קיין צייטונגען. וואס איין זאך מעג מען ליינען די צייטונג, אדווערטייזמענטס, אזא אדווערטייזמענט, די שרייבן, די חומר, ס'איז קאלום, ליידיגגייערס, יונגאטשעס זיצן און שטייען און קנאפן נאמען, קלאפן אותיות, און וואס די, וואס ער האט אפגעמאכט דארפסטו שוין גלייבן. וואס ער האט ארויסגעגעבן, ער וועט זאגן אזא אטערעסאנטע זאך, העסטו שוין מוזן אננעמען, ס'גייט אריין אין קאפ. די פשוטע מענטשן זיי האבן זיך געהאלטן ביי אידישקייט.